Hey, Jesus is Lord. Ayawe dhoot ayueye matin ya. Kawuono, kawuono tarite. Arito mana e dho gate ka bok adhi mabor. Nyako ni, nyako wuok min gi kaka nowuok odhi bayo pok oduogo. En be owuok obe dhi kuonde ne pok oduogo. Sani e like mother like daughter.

Ma magi adwa loko ma adwa kata nyamerwa. Adiera ta penjie.
Kata nyamerwa ing'e ni tiyo malo kocha koro pesa ok chanda an. Eh, in gadier gi gima iwacho no. Gadieri an ok achanda an pesa wan godo ma kata sani. Mm. Sani korka no yaworna siling' milion adi.

mawinjo ka wuoyogo. Aa ne, wuoyi matin, ne, adhi baro wiyi gi gini, kik iringi. Ne, luw ka Adhiambo, luw ka, luw ka, wuoyi matin luw ka. An achandora pile pile, un un un un un un bath chiel ema ung'e ponde. Bi ka wuoyi matin. In be bi ka. In wiyi abro to gi ginie. Asekweri ang'o ndalo maromo nang'o ni iwe iwe iwe iwe dundori e nyithinda. Asekweri ndalo mage ni iwe dundori e nyithinda. Ok iling' ka alerni yawa. Bi ka.
Bi. An kawuono aonge kodu stress. Luwuru yo. Wadhiuru. Luw yo wuoyi matin, luw yo. Luw yo.

Koro in dong' nakweri ni mondo iweya gi chien kacha to ok iwinji. Koro in isudo nyaka machiegni owinji. Wan wabed abeda warit wane gima odwa timo. Donge ere maeri momiyo nabiro nyaka e tie dala? Dhi hera di winjo gima nakoni gi seche ka kech babwa no ane mang'eye moingo kaka ing'eye. In ing'e ni kia. Okech ga. Eh, Koro
ng'ama ne simno ka? Adhiambo, an ungane malo ichung' kacha cha. Iwacho ni moko to okalo. Chung' ane kanyo. Sori machiegni ka. Ma e kama ilale. Mamau nowuok odhi kuondene. Omera, sani e in be imor kibedo piny. Ibedo ma fine. Iriambo kaka kuondegi in in ma nyamin Amerka. Omera wuod Okello in. Wuod Okello. Wuod Okelo. An. Baluongi. Donga winji. Aonge gima nyalo wacho kodu. Adhiambo an sani e gima nyalo wacho kodi ok ane. Gima itim, kaw bagni. Omera, ah. in gi simba donge? Eh. In gi simba. Eh. Inyalo dak? Eh. Amiyi one week. Iwinjo? Ami ndalo adek. Adwaro neno dhok prariyo ka ni ir nyakoni. Dhok? Dhok more than prariyo ka ni ir nyakoni. Adhi golo kae.
Pod ipima. Aw- Bed piny. Duoka kendo. Giminena ting'oni, duoka. Mak bagni, obed bathi kanyo. Bato koro ma isemana golo na bag ni adhi.
ling' mos sama awuoyo. Mano e gima nidwaro. To ka idwaro ong'er ka dwaro iu mabor nomiye. Diel ka dwaro iu machiek nomiye. In diel ka idwaro iu machiek imiyi. Mabor ong'er kodwaro mabor imiye. Kaka ineno apangoni gigi gimoro amora ni kanyo obed ma kadni mag sikulgo. Winji wuoyi matin. Awinji. Nyako ni en nyako ma wiye liw. In emikethona Adhiambo nyara. Adhiambo.
Naya ukaw ni ne nyathi manyalo rita dalani. To in ema mirima tiye ka. Mirima osedeya nyaka omera wuod okelo. In e Osama koso ng'a? In e Osama. An atong'. Ok in Osama? Osama en owadwa. En owadu?
Ee. Eh, kama Osama en owaduno, adwa ni ubed ero msamaene na kusameana. Athagora gi nyarani, gima adwaro en niya, adwaro dhok prariyo gi wiye. One week. Within one week adwaro dhok prariyo gi wiye. Mano ok mar nyuome. Mano mar biro gona mos kaka wache mag skul nodhi. Iwinja? Awinji.
Adwaro dhok ang'owa? Dhok prariyo.
Adwaro, adwaro dhok ang'owa?
Dhok prariyo. Mano mokwongo. Namba ariyo, lokri. Ineno nyarani maber? Ineno nyarani maber? Ineno nyarani maber? Eh, ok abi teri mos. Inene? Ayudo ni nyarani ok rwakre kaka norwakore dalana. Ayudo ni nyarani ok rwakre kaka norwakore dalana. Mano e gima nyocha idwaro. Nidwaro yu mabor, kawuono amiyi, ero nidware. Anyango,
lerne gik michamo. Manyocha ichamo ka in dalana ka Adhiambo, wiya wil, sorry. Adhiambo lerne gik manichamo ka in dalana.
Ling' mos, onge gimiwacho.
Sama wuoyo ling' mos. Awacho ni sama wuoyo ling' mos, kik imiya odh gini e wiyi. Anya Adhiambo, ler ne gik mane ichamo ka in dalana ka. Special meals only. Number one, chaki. An dalawa kanyo cha chamo mana gweno, Mm. ring'o, Mm. alot ok ted dalawa ka. Mana skuma kende, mano kodhi marach mikowo godo gima Chielo gi skuma lilo. Mm. Situngi bok wamadhi. Mm. Omena bok wacham. Mm. Eh.
Hapa ni winjo, nyara ok cham omena, nyara ok madh sitrungi, nyara chamo gik ma special. Gweno kila siku. Teka teka ami simb touch. Teka teka ni nyi, di, nyathinie Osama, ekia ni koni ne ng'a? Nyinga Atun.
Eh, kata ka Atun kata ka Ng'ogo. Nyara ayude ni ok cham gweno kila siku. Nyara ok cham alot. Mano e gima nidwaro. Isik iruoni gi bath nyara e bath chiel. Kawuono iyudo. An an aonge kodi. Adhi anyango. Nidwaro wuoyo, wuo. Agony thuolo.
Kwa wuo kode tiende kacha. Idwa wacho ang'o? Nitie mana wach moro. Eh, wachu no wachuru kanyo utieki. Wachuru kanyo. Ah, ah mano wach ma private. Eh, private ok adagi. Nyathina ni be nanyuolo private.
Koro wa wa wa wuo. Nanyuole private ne chung kanyo.
Ne, auna goyi gi kidi ni wuoyi matin. Dala na ok milruoke. Mokwongo imeda mirima kineno ka pod anyalo yie kwidni e wiyi. Wuo. Wuo wach ma deyigo itieki. An to gumu kwanogo. Mm. Dalawa to wachame alot. Eh, uchame alot.
Eh. Eh.
Samoro be wachamo alot pi. Mm. Koro ok aneno ka budget na nyalo nyalo. Eh, budget ok inyal nyalo. Eh, Ok adagi. Ok inyal budget. budget mar ring'o pile pile na. Eh, ing'e gima itimo wuoyi matin. Eh, Adhiambo, An kaw baba. bagno. Bed go batha ka. Wuoyi matin. Mano gima nyi onyisi. Mano gima onyisi. Kik achak aneni e bath dalana. Kik achak kik achak atim ang'o? Luyo. Luyo. Ban tiendigo. Ban dhiyo. Dhiyo kik achak aneni. Dhiyo. Dhiyo ne dhiyo. Wuoy matin awacho awacho ni dhiyo. Luyo. Dhiyo. Fuo saidi ne lai bath chiel kanyo dhi, dhi kama idhiye dhi. Dhiyo. Kik achak aneni bath dalana. Iwe ne omero sama a- dhiyo. Dhiyo. Dhi. Ya Nyasaye chiel ma pod dhiyo awacho ni dhiyo ae kanyo. Kik imiyago wi lero. Uru mokelonwa luororegoga. To imbe kichando ne nyathi. Luyo, lu kaw gigo idhigo imbe kik imiyago wigi eh, kidi. Erokamano babi konyo osewuondaga. Kaw.
Weni an aloso negi nyithindo to gisiko gi kawa kawa. Iloso negi nyithindo to gisiko gi kawa kawa. Wang'ni, wang'ni adhiambo to kawe thuolo. Hey. Sachiel nyathino we mana ni bere bere. Wuorgi mokelo okelo kia chando re, chando chendo embe osiko dwa chanda. Okelo wuongi chendo mok bed mos. Chendo ma nyathi mosama e chama emiluongo ni ng'a? aton ta burkia ng'ogi magie ya nyithindo nyithindo anyuol to an matek manade niya ei to ane ei aisuru